helpu you. Yeah. Okay. By the way, hello! Oh, this is okay! Croeso nôl! Croeso nôl i Pob Lwc Bay! Gyda fi, Cat Morris. A fi, Catrin Herbert. A ni ddwy ohono ni wedi cael pen blwyddi. Do, ni'n gweud bod ni'n brysur literally bob tro ni'n neud pod, yeah. ond

Really, oh, really good. Yn lle yn Barry? Yn Barry, o'r enw Balance, shout out, cos genuine, oedd e'n nice. cheap and cheerful, ond oedd e'n yeah. stunning. Mae nhw'n like, ma nhw newydd wneud e lan, yeah. it's really nice, a gath ni fel infrared sauna, so a dim ond ni oedd yn holl adeilad. Oh. Yeah, spooky, braidd. Private. Yeah. Um, yeah, fe'n really nice. A wedyn, um, big old mistake. Be? Wel, nath ni bwcio i fyny bar 44 a... So, yn Panarth? Na, yn Dre. Yeah. A I'm not a rugby person. Oh, Ie, yeah, Autumn International's na, di cychwyn. Yeah. So, oedden ni wedi cyrraedd, ni fel pam ydy'r ffyrdd i gyd ar gau. So, oh. ni parc o'n tramshed, traipes o draw, glawio, reduced menu, a'r cegen yn cloi oh, o fewn fel 20 na. minutes. Ond oedd dal yn really, oedd dal yn really nice one day. I had the, yeah. the usuals, fi'n cael yr un peth pob tro fi mynd. Beth cael? croquetas, oh, uh, yes. pan con tomat, patatas bravas, a ges i... Tomat. Tomat, pan con tomat. tomat. A wedyn fel arfer, fi fel arfer yn cael fel one meat dish, so tro yma ges i pork belly. oh, nice. Yeah. Nice iawn. Sut ti fel arfer, sut ti fod dweud o then? Tomate. Oh, mae yna e ar y diwedd, yeah. but I just don't say it. Um, yeah. Talking of yn ein autumn vibes, yeah. we're in our winter woolies. ti'n mo be... Mae dwy. Ti'n mo beth sydd wedi digwydd ers y pod diwetha? Wel fi, mae fel mis di bod. So, ni'n leaning into it. Ie, yeah, mae dechrau oeri yn diwa in the northern hemisphere. Ie, yeah, mae e. Achos, obviously, clocks di newid. Ie. Yeah. Obviously, gysi 25 hour birthday, birthday. fi. Pam yn gwybod, pam yn joio. Ti'n mo be,

Who the fuck is Madeline? It's got to be, isn't it? Who's Madeline? Madeline. Un fi yw, didn't know it was a pussy palace. Oh, wel, hwn beth sydd wedi bod yn frankly, annoyo Rach, yw bod fi wedi bod yn dod lan gyda fel alternative options. Okay. I Pussy Palace. And... Fanny Flat. Minge Mansion. Didn't I know it was a Fanny Flat. Fanny Flat. Mae fel, Oh, oh I love this. I think o'r icky hi bob dydd. Yeah, funny. Beth arall gallwn ni'n neud? Ti gyd yn dod lan a fel genitalia related names. Cofio drag gymaint. king name ti? Oh, Conor Lingus. Conor Lingus, yeah. yeah. Wel, achos o'n ni moyn neud TikTok gyda Sam and I've completely forgot to do it and my rhy hir the moment is gone, oh, as is oh, life. O fel, fi'n dod mewn i'r tŷ a mae'n hi a'r holl fucking cathod sydd yn byw yn tŷ ni nawr. Mae fel, didn't know this was a pussy palace.

O'n i fel, o, oh, Lily Allen? Lily Allen album. Mae hwnna'n mor anodd i ddweud. Lily Allen album. yeah. Lily Allen album newydd. Yeah. Um, o'n i fel, oh, okay, cool. Like, Shove I'm sure on. I'll hear like the lead singles and like yeah. I'll consume it as and when. Fi yeah, obviously yeah, ddim yn yeah. mynd i ystod ar gwrando fi. Dim bod dim byd yn bod, ond fi just ddim yn... Big Ma, na, fi ddim yn dilyn hi, na. Ond wedyn, the narrative the started narrative. creeping in ar socials fi, a o'n i fel, obviously, fi'n hoffi'r gossip. Obviously, fi eisiau gwybod os oes na fod rhyw scandalous yeah, affair yeah, di yeah. bod. And I yeah. lapped it up. A fi'n meddwl bod yn gret. Oh, amazing. O, fi wedi gweld pobl yn dweud fel, oh, you know, nath hi twyllio ar ca he, like, cyn cariad hi, bobl. Yeah. Fi fel, Ie, yeah, a mae hwnna'n shit. Ond mae yeah. hi hefyd yn valid i gael tywed, y, y profiad yma and to put it in an album. Yeah, because... Sorry. Ti'n gallu dweud fel, oh, I have less sympathy for her because she's cheated oh, on yeah, someone else. Mae hwnna'n valid, ond, yeah. ond fi dal yn... Yeah, and the thing is, pwy bynnag nath i cheato ar, they can put out their own album. Yeah. But we've got this piece of oh, art. Oh, dyna. Stunning. I'r pwynt lle n- o'n i'n ffilmio diwrnod o bla'n, a fi oedd yn cynhyrchu a cyfarwyddo, so I was like, stunning, it's my set, I can do what I want. I was like the senior person on set. Ww. Chucked phone on the old Bluetooth, Lily Allen, Pussy Palace, Pussy Palace, tra oedden ni'n trio hypo lan y guests. They were into Oedd hwnna'n it. addas? ar Yeah, gyfer y- oedd pawb really into it. O, so dde ddim ar gyfer fel staunch sadwrn. Na, it was like a load of women in their 30s and 40s. Yeah. Nice. A, a Iestyn.

pwy wela enw 11 yn Millie Bobby, Millie Brown, Bobby Brown wedi wneud fel harassment things yn ystod. Apparently mae hi. Wel, ond maen nhw gyd yn fel fine nawr. Like they've been doing their press tour, maen nhw fel cwtio pethau. Really? So I don't know if that's fake news. Could be. Wel, gallu hi dal di cwyno amdano fe yn arwen nhw'n ffain. Yeah, That's true. Like, I think mae pobl yn meddwl bod hwnna'n like, yn bosib. Yeah, neu bod Lily Allen yn fel...

four chan stan. Wyt ti erioed di fel creu celf o unrhyw fath achos Fel- bod you like deep in your feels am rhywbeth? Na. Ti fel di sgwennu rhywbeth? Na, neu- fi'n pure, fi jyst yn creio loads. That's all I do. I'm fel, punish myself. Ond fi ddim, does gen i ddim outlet. So probably pam mae gen i fel go, go, like, gymaint o issues, achos fi ddim yn gadael am mas. O, ie. I fel pobl cael consumo. Fi jyst yn, I just cry to myself. Ond I don't know os ti angen i pobl fel consumo fe o reidrwydd. Ond os, os ti, fel, os o'n i'n dechrau creu o'r ti nawr, yeah. right, and I could on cue, um, ti'n ti bron yn consumo fe by consoling me. Ti'n yeah, yeah, yeah. Oh, you're, sorry. Yeah, fi rhywun sydd yn eitha fel private gyda hwnna, and like, mm. I'll go to the hmm. shower and have a cry. Real healthy. yeah, so I can't even feel the tears, cos mae'r cawod, yeah. yeah. yeah. We're working on it. Be am ti? Wyt ti wedi? Oh my god, ie. Yeah. Caneuon ti? Ie, yeah, fi yeah. sgwennu lot o ganeuon am fel shit sydd wedi digwydd. Pwy yw'r fel shit. person fwyaf, dim paid o enwi nhw, ond y person fwyaf diweddar. Would I know? Uh, yeah, yeah, yeah. Like context, contextually, I think. Give me a line.

Gyda un o exes fi, o'n i 'di... ar y diwrnod bydde 'di bod fel anniversary ni... Ie. ...neu whatever ar ôl ni torri lan and it was like probably one of the most like ugh... O! ...like things of my life. So wedyn o'n i fel right, fi jyst yn mynd i sgwennu yeah. can yma. A oedd e'n, mae'n jyst yn cathartic. Yeah, yeah, yeah. really fel, like, fi, roll fi, your eyes, na, okay, dim o gwbl, fi... tortured poet. fi yeah, wastad yn fel, really edmygu pobl sy'n gallu sgwennu caneuon. Cos fel, I, I, it's just not in me. Mae fe mm. such talent i gael. Fel, it's just not, it's not a thing fel, riding a bike. It's not. It's, it's, fi sa'n meddwl mae'n rhywbeth chi'n gallu dysgu, mm. personally. Fi'n meddwl mae fe yn talent i gallu just neud hwnna. Fi ddim yn gwybod. I suppose ti'n gallu fel, as with anything, ti'n gallu fel perfect dysgu sut i'n neud yn well. Ie, yeah, ond fi'n meddwl mae ma, hyd yn oed just

nes i just mynd mewn i... I should have gone clearly before this point uh -huh. i weld therapist. Ydw i wedi siarad o'r blaen? Sa'n gwybod. I don't know. Well... You're having it again. Here we go. So, nes i just mynd mewn. A o'n i fel, dylen ni di mynd way cyn. Yeah. I like reached crisis point and then yeah. went to see a therapist. Yeah, dyna beth i fi, yeah. Just, like... Stupid. Cos so mae gen ti gymaint mwy o pethau fel deep

what would you like to talk about? A nes i just fel, ddim gweud yn byd, and I just burst out. Crying, but like, yeah. but like sobbing. A nath edrych e mor ffynnu, achos nath i just mynd, oh dear. Fe, achos oh, ti just fel, ti cadw ar mewn gymaint. O na, ni ddim di cadw ar mewn. Oh. O'n i wedi bod yn fel wreck for, oh. for like Ages. Days, yeah, yeah, yeah, yeah. Well, weeks. And then, oedd hi fel... Oh dear. Oedd hi siarad gyda fi, a wedyn, is he sbonio popeth, and oedd e'n lot. Lot, yeah. Oedd hi fel, To be fi teimlo gyda hwnna, um, that first session is just you explain it, wedyn fel, okay, that's our time. I know, I know, I know, ond oedd e'n really fel, bra, and this, and this, and this. Yeah, yeah. A o'n i just in bits. A wedyn, nath i ddweud, um,

Oh, I like that. That's yeah. also sage advice fi'n teimlo. Nath e weithio. Yeah, ti yn, Ond... cos mae brain ti angen ddim skipo unrhyw beth a well, rationalise unrhyw beth ti angen just mynd trwy no. dda fi'n meddwl. Well, I did think that, and I was like, oh my god, amazing sound advice, like, this is so good. And mm. then, like, a month, month later, rhywbeth o hwnna, nes i fynd nôl, a wedyn o'n i ddim yn sylweddoli, cos mae hi hefyd yn therapist i ffrind fi. Oh, okay. A

Oce, okay, fi ddim yn gwybod... Right. Ti'n ti colli allan, ti ddim yn gwybod pwy yw i. Beth yw'r album, fi ddim yn gwybod pwy ti'n siarad am, a bod yn hollol honest. Falle hwnna'n neud fi'n really fel out of it. Na, na, na, dim o gwbl. Genuinely, mae hi'n artist fel, mae hi'n canu rhan fwyaf yn Sbeineg. Oh. Mae hi'n Catalan. So mae hi yn, ond mae hi yn fel... I do know who you you're on about. You do know who she is, ie. Fi yn gwybod pwy ti'n on about, ond fi ddim yn meddwl bod fi wedi fel actively consume o'r... Na, fel mynd i rand o'n i. Yeah. Herbs, album newydd hi is like genuinely, a fi wedi gweld loads o pobl dweud yn religious experience, fel, oh, yeah. it is like so powerful. Fi wedi bod yn gwrando fe like back to back, gym, car, like everywhere I've been. siarad yn Spanish? Like, Mae hi'n, I need to fact check this, ond rhywbeth fel ar yr album yma, 21 languages.

OK. Na i definitely rhoi go iddo fe. Genuine, a t- t- f- sa'n gwybod os ti'n cofio fi'n dweud o'r blaen, pan fi'n gwrando ar albums fel artist fi'n Ie. caru whatever, I go through it a couple of times, fi'n ychwanegu rhai fi'n lico i favourites fi, and that's Ocê. then, that's like my own curated album of their album. Right. Gyda hwn, every single track. Bangers. A

A wedyn byddai'n gallu deall peth o'r Sbeineg. Sbeineg, a'r rhan fwyaf ohono fe yw Sbeineg. O, okay. Mm. You might be alright. Fi'n fi, fi gwybod beth ti'n meddwl, ond fi, yeah, fi ddim really yn lyrics person, like, I know a song by a tune. A dyna, mae fe'n mor fel, mae'r London Symphony Orchestra, a fe, mae no mor way. pwerus a fel heine, and her voice is just... I, I, yeah. Best album I've ever listened to in my whole life. Genuine. Okay, well, that's a rave review. Os mae hi, a fi ddim yn mynd i stadium tours, os mae hi'n ei stadium tour, I will go.

Oes. Have I? oh, have I? Do, do I? Right. Fi, di dechrau darllen eto. A mae hwnna'n mynd i sôn yn silly, ond fi just ddim, o'n i just ddim yn darllen am flynyddoedd. Na fi. O gwbl. Nes i cychwyn O'n i just ddim yn as. Na, na fi. Nes to be nath um, sbardino fy narllen i. Ie, yeah, wel na, go, go on. Mynd, a, yeah. yeah. uh, mynd ar wyliau lle o'n i gorfod gorwedd am saith dyrnod. Pam ti'n gorfod gorwedd? Because it was a sunbathing holiday, it was fuck all i wneud. Oh. And it was stunning.

mynd nôl mewn i ddarllen. A'r ffordd fi di wneud hwn yw achos fi exclusively yn yeah. darllen lesbian literature. Of course. Fel fi di ddechrau galw e, cliterature. Cliterature. Another um, vagina reference, diolch. Yeah, just a little, little pun for you. so, okay. Wel,

Disgrifio y visual. Okay. So, enw'r llyfr yma yw In the Deep End. Mae fe gan awduras o'r enw Kate Davis. Fi yn bersonol yn nabod ti a pedair o leia Kate Davis. Kate Davis. Yeah. Fi'n meddwl fi'n nabod un o leia, ie. Yeah. Ond um, fi ddim yn meddwl bod fi'n nabod rhywun yma. Um, in at the deep end a

Right, dyma be mae'n gweud ar y cefn. Until recently, ah no, in at the deep end, just i agoffa. Um, mae'n dweud, until recently, Julia hadn't had sex in three years. I've been but there. now, fi e ddim actually wedi darllen hwn o flaen y llaw a fi bach yn scared. Felly bod yn bach yn revealing. Um,

Oedd, nes i ddarllen o'n spel yn ôl, so... Um, oedd e... Maen nhw gyd yn eitha hawdd i ddarllen, cos ti'n actually moyn gwybod beth sy'n digwydd. A dwi ddim yn rhy drachus, fel, it looks um, doable. Na, hwn yw'r un mwyaf ohonyn nhw sydd gan ei heddiw, ond mae hwn yn fel bach mwy chunky. Yeah. A fi ddim gwrs... A, a cyn i chi ofyn, as if mae unrhyw'n yn mynd i, ond i fel... Um, os chi moyn joino um, clwb llyfrau, ewch i Llyfrau Lliwgar. Mae yna un... Uh, yeah. um, fi'n meddwl, Bangor, Canarfon, ffordd na. Okay. Um, mae cwbl o ffrinds fi a cousin fi'n mynd. A mae yna un yng Nghaerdydd, falle bod yna un rhywle arall hefyd, ond mae yna un yng Nghaerdydd, maen nhw'n cwrdd yn y chapter. Llyfrau lliwgar, ewch chwilio amdano nhw. Nice. Fi ddim yn mynd i fod yn charge o unrhyw fath o grŵp darllen, achos fi ddim yn hoffi'r pressure. admin a, yeah, well, it's a lot to do. Ie, yeah, dyw admin a fi ddim yn ffrinds y gorau. Wel, anyway, ond be am i ni fel fel pod, just yeah. fi a ti, o'n i'n trio meddwl the other day, achos oedden ni'n meddwl, beth ydyn ni'n gallu cynnig i fel pobl a fysa potentially yn talu am cynnwys ni? Mae'n just darllen. Literature club. Na, dim darllen, ond fel reviews ni. Literature. Oce, okay, nesa, lle fe Right, nesa, nes i ddarllen dros yr wythnos y diwetha, a mae hwn yn really a bit of me. Fi ddim yn siŵr am y teitl, cos ma, Ond, gai just ddweud, I knew it was a bit of you, achos mae'n edrych fel ti ti, fel y lliwia. Ti beth i sylwi? Hwn, y sofa, hwn fan hyn, a mae dyff ti fel hael a stuff ar y wal a not. Oes! Thank you. Oh my god, ie, ti'n iawn. So, Americanaidd, a mae'r... So mae'r un um, In at the Deep End yn based yn Llundain. Mm, okay. A mae'r ddoi yma um, awdures Americanaidd o'r enw Meryl Wilsner. Very American, Meryl. Meryl. Meryl. Yeah. I, yn y wlad yma, bydde ti'n disgwyl i Meryl, Meryl. fod yn... Meryl i fod yn fel... Hen. 70 rhywbeth yeah. falle. Ond... I fod yn deg, yw'r unig Meryl fi'n nabod neu gwybod am i ddyn yw Meryl Streep. And she's, you know, hit in the 70s. So, yeah, nabod yna fo, well, babes. You know, Meryl Streep. Okay, go. Yeah, gwir. Um, so, enw ew Cleat Cute. Sain hoffi'r gair cleat.

yn fel oh my blwyddyn God, what an untapped lesbian market for Na, you over I don't do teams. What, o gwbl? Na. I'm not a team Mae'n player. Mae'n o fi mas, fel, I'd rather gym alone. I do a lot of things alone in life, if you not know it. I cry alone. Mae'n wir. Fi, fi just y person sydd yn wir, achos mae teulu, mae dy fi teulu mawr, ond oeddwn ni just I was so used to just like, cos oedd dim byd i fi wneud yn fucking A ti middle of oedd arse Vienna. end nowhere. So, n- yeah, so oedd brawd chwaer fi wedi mynd off i uni mm. erbyn o'n i'n 15, 16. Oh. So, o'n i just o ben fy hun mewn cae every day. Mae'n cael. You know, a fi'n fel, a dyna pan fi fel, I can't, os fi gyda person am mwy na fel few hours, I die. Mae social battery fi yn wearing thin. Yeah. I mean, fi'n hoffi, fi actually yn hoffi amser ben fy hun hefyd, ond fi'n lyfo bod mewn tîm. Ti yn. Os chi moyn join o tîm Pil Droed. Pa, ti'n plugs galore. Sorry, ond ydw. Os chi moyn join o tîm Pil Droed yng Nghaerdydd, Titws Taf, dilynwch ni ar Titws Instagram, um, neu halwch neges ato fi, and I will introduce you i'r tîm. Dyn ni ddim yn strictly yn tîm

tynnu allan, ond nhw ddim gael digon o niferoedd. Ond achos, oedd kick-off fod am chwarter wedi naw. PM. PM! That's gross. Gross. So, um, cancelled. Hmm. Yn anffodus. O'n i'n chwarae nos Wener, so hwnna'n Talking of cancelled, fi'n mynd i cancel ti gyda'r llyfrau yma. Next. OK, ond Cleat Cute gan Meryl Wilsona. Os okay. chi'n hoffi... Wilsona? Let's be honest. Wilsona os chi wedi bod, os chi'n lesbian a chi wedi bod ar sports team, there's a yeah. good chance chi wedi cop off gyda rhywun ar team chi. We're looking at you, Mari, and the Seven Sisters rugby team specifically. Oh my god, yeah, merched. O'n i fel, pwy, pwy, pwy are you calling out? Ond ie, yeah, os, ie, yeah, ni gyd yn gwybod os sut mae hwnna'n mynd. A'r un fi'n darllen ar hyn o bryd, again, yeah. Meryl Wilsoner, mistakes were made. Fi eisiau gweld ymateb oh, ti. Oh, yr un awdur, okay, right, yeah. Yr un awdur. The good news, she likes someone. Okay. The bad news,

Oh, pryd bys ti di cael i? Fel, when she was 10? When she was 20. Oh, fuck, that's 18 years, isn't it? Christ. Oh, yeah. So, yeah, mae nice. fe'n really fel, what, bach yn... Right, yr un, yr un pil droed, o'n i fel, I'm in. Yr yeah. un yma, o'n i bach fel, what? Slow burn. Not, not slow burn, but oh, just like, burn. What, but just like, oh, for, come on now. Yeah, okay. Which,

Cousin, oedd cousin Sam di mynd i Plas Mawr. Oh! Allet ti nabod nhw? Pwy? Um, un o'n nhw Alice Logue. Oh, ie. Yeah. Ti'n gwybod hi? Ie, yeah, ie. Yeah. Oh my god! Ie, yeah, mae'n so really gyfarwydd. So hi, falle flwyddyn iau na ti, ie. A wedyn Eleanor Logue yn iau eto. O. Um, was there any of the other ones? Na, just nhw. A Louise yn lot un. Ond anyway, um, oeddwn i'n siarad gyda nhw, chos mae ma un ohonyn nhw yn trio siarad mwy o mwy o Cymraeg, chos mae wedi danfod braw... Uh, mab hi at oh, ysgrifennu Cymraeg. Ond mae'r ddwy all falle llai, yn defnyddio fe llai, yeah. not that keen. Ond ni'n sôn am defnyddio fel code words yn ysgol pan mae athro ar fi'n dod ar y iard a ni'n siarad Saesneg, so ni angen switcho i Gymraeg. Reit. Oedd gen i ti? Oh, you just, you would just speak Welsh. Ie, o'n i just, fi'n meddwl o'n i'n... Fi'n meddwl o'n i just yn siarad Cymraeg. Fi'n yn gwybod gyda ffrindiau fi... O'n i probably yn siarad Saesneg hefyd. Ie. Ond... Dim i'r pwynt lle byse... falle ti'n... Ond o'n i'n... O'n i'n... O'n i ddim yn bothered. Oedd pobl yn fel pigo ar o'n i am siarad Cymraeg, ond o'n i jyst ddim yn as. Na. Oedd e'n weird i ni beidio. Ie, ie, ie. Wel, bys ni fel arfer yn siarad Saesneg, mae'n fel just, that was the make of the school, oedd fel lot fwy o bobl yn dod o deuluoedd heb y Gymraeg. O, a, a plas mawr. Ie, oedd e just yn... ie, ddim yn rhywbeth bys ni neb yn neud, really, oedd siarad right. Cymraeg ar y iard. Ond, ie, yeah, so bysa, pan bysa fel athro dod os o'n i'n gweld un, bys ni'n dweud cacen yeah. and then we'd switch. Ond mae hefyd yn neud i fi feddwl, um, fel, falle rhywbeth dyw pobl sydd ddim di mynd i ysgol Cymraeg yn ymwybodol o. Yeah. A falle mae hwnna'n rhywbeth sydd yn really, really niche i Cymru. Like, I can't imagine this happening in French schools. Yw punishment mm. am siarad Saesneg. Ie, so bydde fe'n gofod bod yn rhywle i wneud e'n fel yn debyg, bydde fe'n gofod bod yn rhywle ble oedd yna fel iaith, iaith. lle a frifol. Ie, yeah, lle chi on, ddim cael. Ond hefyd fi'n meddwl eitha specifically sydd ddim yn cael ei siarad lot tu mm, allan i'r ysgol. ysgol oni bai bod ti'n dod o gartref sydd yeah. yn siarad y iaith yna. I guess dyna'r fel thing. Thing. Yeah. Cos o'n i, sa'n gwybod beth oedd rhai chi fel, ond fel, os rhai o'n nhw'n really harsh, fel, fi'n cofio un with a ffrind yeah. fi Meg, oedd hi, di siarad Saesneg, a punishment hi, oedd hi arfer gorfod bod ar detention dros gynio, so oedd hi ddim cael cynio. Ac rhaid hi eistedd tu fas i'r staf allan o thrawn, so pob trodd athro'n dod mas, mm. oedden nhw fel sgonio hi, yeah. Oh. Can you imagine, fel, I get, fi'n get. Mae'n ha- fi hanner a hanner. Obviously, pan o'n i'r oedran o'n i'n really fel, what the fuck, this is yeah. insane, punishing us for speaking a language. Yeah, Yn yeah, wedig yeah. pobl sydd ddim yn dod o deulu- deuluoedd Cymraeg, a maen nhw'n stryglo i Fi'n meddwl siarad dyl- Cymraeg. dyna byddai'r dadl yr athrawon ddo yn efe. Bydden nhw fel, maen nhw'n stryglo, maen nhw angen dysgu s- i Ond- siarad e. Ond i fi, fel, dim, dim siarad Cymraeg yn ystod egwyl sydd wedi wneud i fi cario ymlaen i gallu siarad Cymraeg. Iawn, Mae hwnna siarad Cymraeg tu fas i ysgol. Ie, Cos- ond, ond bydde lot o'n nhw ddim, Ddim yn gan... falle. Ie, ond, ond fi ddim, chwaith. O'n i ddim yn siarad Cymraeg adre. Ie, exactly, ond nawr ti yn. Na, fi ddim. O'n i Na, arfer na, na, siarad... fel tu allan i... Ie, ie, ie. Yn, as yn in- gwaith i wefan. Ie, ond dim ond achos o'n i probably gyda gallu gwell i siarad Cymraeg na Mm. disgyblion eraill. Ond mae hwnna Ie. hefyd yn... Ond fi'n gweld Hwnna'n hwnna broblem wedyn yn... hefyd. Mm. Exactly, dyna beth fi'n gweld fel you're punishing people who have less ability a llai less a privilege, achos does gen nhw ddim yr iaith adre, maen nhw methu fel falle cael tutoring neu unrhyw beth fel hwnna, like there's no yeah. opportunity for them to gwella ei Gymraeg, a so punishing them is making them hate the language more. Yn fy meddwl le, chos yeah. oedden nhw'n cysau'r iaith erbyn oedden nhw gadael, a bydden nhw ddim moyn cario ymlaen siarad Cymraeg wedyn ni. Ges, oedd gen i perthynas eitha positif gyda'r Cymraeg, chos o'n i'n digon gwybodus yeah. i gallu siarad Cymraeg yn dda, yeah. oedd i ddim really yn cael punishment. Obviously, fi'n cymryd yn gan tal, cos nes i dyfu lan yn siarad yeah. ag etra. Mae fe yn anodd. Fi'n cofio cael row yn ysgol gynradd. Mm. Nes i just, o'n i'n siarad Cymraeg anyway. Amser, yeah. Ond nath nhw just digwydd bod yn... Fi'n meddwl ni'n quoted rhywbeth off teli neu rhywbeth. Yeah, yeah, yeah. Ond nath nhw just clywed fi'n gweud e. Fi'n yeah. cofio, mae rhaid o'n i'n fel

na, mae'n ddrwg dy fi. A fi'n cofio hi'n gweud hwnna. Fi'n cofio fe fel oedd e ddoed. Yeah, fi'n cofio yeah, exactly yeah. ble o'n i yn yr ysgol. Trauma. A fi'n cofio fel bam i'r ysgol gymraeg. Yeah. Fel... Ti yn cofio pethau fel yna, ddo? Fel fi'n fi mm. yr unig adeg really fi'n gallu cofio, again, because I would just speak Welsh, oedd o'n i'n dosbarth Cymraeg, tygau, so o'n i falle bod mm. deg, a eto, o'n i'n dweud brawddau lle nes i dweud un gair yn Saesneg fel rhywbeth fel, yeah. oh yeah, ni jyst angen check o'r time, neu rhywbeth yeah. fel na. A nath i dweud, fel full on yeah. time, pa i ti mei o siarad Saesneg yn dosbarth fi, like all this stuff. And I was just like, you fuck. A nes i literally ateb no, cos ni fel, nes i dweud un gair, and she, yeah, she was fuming, and ni fel, that's absolutely ridiculous. Fi'n set i'n Cymraeg yn cael A yn tygau fi, and you're worrying about me saying the word time. A wedyn mae pobl yn cael perthynas really fel, traumatic at y Gymraeg, achos maen nhw'n gweld e fel rhywbeth fel to be punished for. A wan jyst mae fe dal yr un peth, neu os yw e bach yn iachach erbyn hyn, fi ddim yn gwybod. Sa'n gwybod. Mae ma dyn nhw, right, mae ma fe'n her yn diwe, mm. achos mae dys ti sefyllfa ble bydd yna rai plant, os bydd ydyn nhw dewis, llythrenol dim ond yn siarad Cymraeg o fewn um, y, y dosbarth. Yeah. A wedyn, like it or not, mae rhieni nhw wedi gwneud y penderfyniad bod nhw'n mynd i fynd i ysgol Gymraeg. So maen nhw nawr yn gorfod dim, trio dal a lan yn y Gymraeg. Ond dim o reid roedd penderfyniad ddo. Weithiau, dyna'r ysgol agosach atyn nhw. Ie, yeah, ond mae hwnna dal yn benderfyniad. Ond Ti dal yn cael dewis Cymraeg neu Saesneg. Na, achos, as in, os, er enghraifft, ar estate draw ar bwys fi, dim ond ysgol Cymraeg sydd mewn yr ardal walkable. So os mae rhiant ddim gyda driving licence a angen, er enghraifft, cael bus i gwaith, by rhaid yn nhw just mynd i'r ysgol agosach, and that could be a Welsh school, so dim Fi'n dewis bus o hwnna. meddwl, mae hwn yn wir y ffordd arall rownd anyway, os ti'n ddim yn byw o fewn pellter cerdd a di ysgol Gymraeg, then mae yna bws Mm. Am, am, fel er enghraifft, kids oedd yn byw yn Penterch oedd yn mynd i ysgol Creigiau, mm. o'n nhw'n, oedd yma fel... Ond, on, like, be fi'n meddwl yw, be fi'n meddwl yw, yeah, ffordd all rown. So, os mae'r rhiant methu siarad Cymraeg... Yeah, so na fi'n wyndran os yw'r un peth yn wir, os ys ti hawl, mae'n siŵr bod na. Fi'n, sain siŵr, achos fi'n, na, achos nath brawd fi, er enghraifft, so nath e, um,

os mae rhywun eisiau i plant nhw mynd i ysgol Saesneg, ond mae'r ysgol agosach atyn nhw yn un Cymraeg, and so it's easier just to send them there, dwi e ddim yn dewis wedyn ni. So beth fi'n meddwl? Fi'n gwybod beth ti'n meddwl, ond fi ddim yn gwybod os fi'n hollol cytuno. Yeah. Achos fi yn meddwl bod e dal yn ddewis. Mm. Achos ti dal yn gorfod wneud y dewis, ydw i'n mynd i rhoi addysg Saesneg fe. A, a, a, a mae hwnna'n, ti'n modd, yn, yn gret, be bynnag dewis ti'n neud, yw'r dewis ti'n neud. Mm. A mae dy blentyn di wedyn yn gorfod delio gyda'r penderfyniad yna ti'n neud. Wedyn yr ysgol sydd yn gyfrifol am sio wneud yn siŵr bod pawb yn gallu cael Cymraeg o leiau'r lefel ble maen nhw'n gallu cael rhyw fath o hwylister o fewn y gwersi, mm. sydd ddim yn mm. mynd i dod just o fewn y dosbarth. Mm. Ti'n gorfod sio wneud y e tu hwnt i fel

eisiau actually siarad e. Yeah. Ond dyw plant ddim yn mynd i wrando ar um, athrawon nhw yn dweud wrthyn nhw mae rhaid nhw siarad Gymraeg. Mae rhaid nhw profi'r iaith mewn yeah. ffordd sydd yn neud sens iddyn nhw, fel trwy music, a fel ti'n gweld fel effaith Dom a Lloyd a sut maen nhw wedi yeah. effeithio pobl ifanc, a mae'n gweithio, a maen nhw'n mynd i tafel digwyddiad tu fas i ysgol a profi bywyd yeah. trwy'r iaith. Dyna, dyna beth yw e, ond wedyn, ffeindio'r cyd bwysedd yna mm. rhwng annog a gorfodi. Mm. A mae ffeindio'r sweet spot yna yn mynd i fod yn anodd, cos mae'n mynd i fod yn wahanol yeah. i mewn gwahanol sefyllfaoedd. Ie. Yeah. A... Fi jyst yn meddwl fel, fi... Mae dy fi nawr fel... Dim PTSD. Ond mae dy fi nawr fel horrible teimlad pan fel, er enghraifft, nath Cefnydd a Sam yn dweud rhywbeth fel, o, oh, you barely speak Welsh in your podcast, fel pam hi'n gweld clips o'n ni. A mae hwnna, nath hwnna neud fi teimlo'n really horrible amdano fi hyn. Ie, yeah, nath hwnna neud fi teimlo'n mm. really shit amdano fi hyn. O'n i fel, genuinely, fi'n trio siarad gymaint o Gymraeg fi'n gallu ar y pod, ond that's just how I speak. Fel, yeah. fi ddim yn dod o teulu nath siarad Cymraeg efo'n gilydd. Yeah. Like, we speak English to each other. Ti'n gwybod be? Mae fe gyd yn wneud gyda cyd-destun a pethau erbyn y pwynt yma. A falle achos bod ni wedi gallu fel... Wel, ti'n fi wedi tyfu lan gyda fe, achos bod ti wedi gallu cael y lan at safon mm. mor dda yn ysgol, ni'n gallu defnyddio fe y ffordd mae iaith yn fod i gael ei defnyddio. Mm. Ti'n defnyddio iaith i gyfathrebu. Mm. Ni'n defnyddio... Achos bod ni'n... Os byddwn ni'n neud hwn mewn cyflwyniad... be fi'n gweud, mae cyd-destun yn bwysig, right? Mm. So os bydde ti a fi yn neud hwn ar gyfer, sa'n gwybod, rhywbeth ble ni'n yn benodol yn hybu'r iaith, iaith Gymraeg, mewn yeah, ffordd yeah. ble ti'n fod yn, bod yn bach yn fwy ffurfiol amdano fe. Y llywodraeth, yn y llywodraeth, neu rhywbeth, ie. Byddwn ni'n, hyd yn oes byddwn ni'n neud rhywbeth i steddfod neu rhywbeth, mm. mae'n siŵr byddwn ni'n tymod, ymdrechu yeah. mwy. Ond ni'n neud e'n rili really naturiol. Ie, yeah. ond bys, mae hwnna'n wahanol eto, chos gyda hwnna, bys y rhaid fi fel sgwennu hwnna o flan llaw a paratoi, a bys ni'n methu just siarad ar y hwf. Ie, ie, ie. Ond hynny, ond hynny, hyd yn oed os bys ni'n neud e fel, hyd yn oed os bys ni'n neud pod yn y sefyl, falle byddwn ni, hyd yn oed heb wneud ar bwrpas, mm. yn just digwydd bod yn, yn siarad Cymraeg sydd bach, ti'n meddwl, gyda llai yeah. o Saesneg ynddo fe. I don't know, bys ni, sa'n meddwl bys ni yn, achos dyna yw Cymraeg fi. That is my, fel mm. dyna sut fi'n siarad, a os ti'n moyn newid sut fi'n siarad, mm. bys y well gan i ddim siarad yn lle ti, because uh, that space isn't for me then. To be fi'n meddwl? Yeah. Do, do, that isn't for me if you expect me to speak every single word, neu 75% yn Gymraeg, cos dyna, dim, dyna sut mae brain fi'n gweithio. It's not as easy yeah. as just saying you have to do it. Fi just methu. Yeah. Mae just mor bersonol yn dewa. Yeah, 100%. Yeah. Wel, ti'n meddwl, os bydde ti'n cael plant, bydde ti'n hal nhw i ysgol oh, yeah, Cymraeg? O, ie, 100%. Ie, ie. Fel, o'n i'n fuming pan oedd brawd fi symud plantau ysgol Saesneg, ond yeah. oedd un o'n nhw'n cael ei bwlio os they had to. Ond fel, mm. Fi, yeah, fi 100%. A mae Sam yn fel fully fel, yeah, I'll have to learn Welsh, blah, blah, blah. Fel, you don't have yeah. to, ond os ti'n moyn, great. Yeah. Yeah. yeah. yeah, ni'r un peth. Yeah. Wel, dyna ble mae Rach right nawr. Rwy'n lawr y bledi ffordd i Esgotra Gan, yna gyda ti? Ie, yeah, os byddwn ni dal yn y tŷ yma. Oh.

Ni wedi bod i bob man uh, gyda'r benod yma o Pobl Ogfeydd. Feib. Fi wedi siarad am y llefen yn y gawod. Ni wedi siarad am Lily Allen. Yeah. A'i halbwm. Halbwm. I ddefnyddio yn Cymraeg. Senenog. um, yeah. Fi wedi siarad am... Um, Achub yr iaith. Achub yr iaith. Uh, yeah, um, Llyfrau. Lesbian porn books a... Yeah. Um, wow. Achub yr iaith. To be?